Убаасталлаах нэһилиэкпит аҕам саастаахтара, пенсионердара! Эһигини аан дойдутааҕы аҕам саастаахтар күннэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Ханнык да кэмҥэ ыарыыга ылларбакка, сир-сэрдик туруктаах, уһун олохтоох буолун, оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр күүс-көмө буола сылдьын. Быйылгы Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыллаах юбилейдаах сылынан биһиги нэһилиэк Кырдьаҕастарга аҕам саастаахтарбытыгар анаан араас тэрээһиннэри көҕүлээн, тэрийэн ыытта. Быйыл Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх кыайыы тоҕус биэс сылынан сылын көрсө былырыҥаттан биһи нэһилиэкпит баһылыга Ньургун Уола Кэскил көҕүлээһининэн саҥа Уулуссаларга саҥа уулуссаларга бэтэрээннэрбит ааттара иҥэриллибитэ, онно анаан кинилэр оҕолорун көмөлөрүнэн стеллалар турдулар. Дмитрий Нестерович Самсонов, Илья Кириллович Баишев, Дмитрий Николаевич Яковлев, Игнатий Тимофеевич Сысоев Антон Спиридонович Иванов аатынан уулуссаларга кинилэр ааттарын үйэтитэ, Тимиргэ кинилэр хаартыскалара уруһуйдаах, ааттаах-суоллаах стеллалар турдулар Сылын аайы Кыайыы искибиэригэр олордуллар күөх үүнээйи, мастар, пенсионердар көҕүлээһиннэринэн ыытыллар. Быйылгы быйыл ол курдук эмиэ тэрилтэлэри, общественнай түмсүүлэр күүстэринэн искибиэргэ Сүрдээх элбэх сибэкки уонна мас олордуута ыытылынна. Сайын устата оҕолор Вера Петровна Шатрина салайыытынан Наумов Лука, Сидоров Коля бу сквери көрөн-харайан, уу кутан сыыс отторун араастаан үлэлээтилэр. Үлэлээтилэр. Ити курдук өрөгөйдөөх кыайыы сылынан сэрии сылын оҕолоругар оҕолорун ахтыылара хомулунна. Бу ахтыы улууска киирэн бэлэмнэнэн бэчээккэ бэлэмнэнэн сытар. Нэһилиэк общественнай түмсүүтэ түмсүүлэрэ Бу эмиэ юбилейдаах сылтан туора туран хаалбатылар, көмүс үүтү, общественнай түмсүү бэйэлэрин көҕүлээһиннэринэн эмиэ иистэнэн, тигэн, баайан сэрии ветераннарыгар, сэрии сылын оҕолоругар кыайыы күнүгэр бэйэлэрин оҥоһуктарынан бэлэх ууннулар. Самаан сайын ыһыаҕын көрсө олохтоох дьаһалта сибиэһэй этинэн күндүлээбитэ. Ону иһэргэ олохтоох СКПК оҥорон таһаарар коллективнай хаһаайыстыба салайааччы Тамара Афанасьевна Осипова сылын аайы эмиэ бу күһүн аҕам саастаахтар күннэригэр сибиэһэй сүүрэ этинэн нэһилиэнньэҕэ атыылаан атыылыыр Маны сэргэ олохтоох культура киинэ араас тэрээһиннэри тэрийэн сэргэхситэр. Үөрүү пандемия кэмигэр олохтоох дьаһалта бэтэрээннэргэ анаан волонтерскай үлэлэри тэрийэн ыытта. Манна кинилэргэ дьиэлэригэр мааһынтан ылан астарын, продукталарын диэн биэрэллэр. Сыл устата пенсионердар бэйэбит көҕүлээһиммитинэн пуонда тэриннибит. Бу пуондабыт үбэ-харчыта кварталга биирдэ хомуллар уонна биһиги көмөбүт буолар кыһалҕаҕа, үөрүүгэ уонна бу союзтата сквербитигэр үлэлээбит оҕолорбутугар төлөннө. Күндү ветераннарбыт, олохпут күн-түүн араас кыһалҕалара төһө даҕаны кыһарыйдар, санааҕытын түөрбэккэ, дьиэҕэ олорон оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр күүс-көмө буола олорун, ыарыыттан, ыарыы тумуннун, дьандьаһа халбарыйдын, итии аскытын, сылаас дьиэҕитин Мэн өрүү үөрэ-көтө, дьоҥҥутун-сэргэҕитин күндүлүү олорун, олоххут уһаатын, ыалдьыман, бука бары этэҥҥэ буолун!
Убаастабыллаах Төхтүр нэһилиэгин аҕам саастаах дьонноро! Эһигини Төхтүр медпуунун коллективыттан бүгүҥҥү бырааһынньыккытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт кытаанах доруобуйаныы, оҕолоргут, сиэннэргит көрүүлэринэн үөрэ-көтө олороргутугар! Дьоллоох байылыат олоҕу, үөрүүнү-көтүүнү, сырдыгыраас халлааны! Оҕолоргут, сиэннэргит ситиһиилэринэн үөрүн-көтүн!

Убаастабыллаах ветераннарбытын Кыайыы өттө он бес сылынан уонна аҕа саастаахтар күннэринэн илиитик-истиҥник аҕардалыыбыт уонна төхтүр орто оскуолатын эдэр учууталларын ааттарыттан «Кружка добра» акцияҕа кытынныбыт. Сэмэй майгылаах үтүөкээн дьоннорбут! Уйаҕас дууһалаах ытыктыыр аҕа саастаахтарбыт! Бүгүн мустаммыт, эһигини чиэстээммит, алгыс тыл үтүөтүн эһиэхэ тиэрдэбит. Сүүс сааскытын туоларгытыгар, доруобай буоларгытыгар. Киэн туттар дьоммутун уруйдаан-айхаллаан, алыптаах алгыспытын тиэрдэбит. Эҕэрдэ, эҕэрдэ, эҕэрдэ!